Helo a chroeso. Fy enw i yw Gwion a fyddai rhoi cyflwyniad byr ar Undeb y Myfyrwyr yma yn Aberystwyth ac yn sôn am ei brif ddyletswyddau, ei gwasanaethau ac yn bwysicach, sut y gallwch chi fod yn rhan ohono. Mae Undeb y Myfyrwyr yn Aberystwyth yn elusennol annibynnol a sy'n gweithio i gynrychioli myfyrwyr Aberystwyth. Y myfyrwyr sy'n rhedeg i sicrhau fod y Brifysgol yn ei clywed eich llais chi. O ran ei strwythur, mae'r Undeb yn cael ei redeg gan bum swyddog llawn amser, sy'n cael ei ethol gan y myfyrwyr. Mae'r ystafelloedd hyn yn gyfrifol am lawer o feysydd gwahanol gan gynnwys lles, chwaraeon, cymdeithasu a materion Chymreig. Mae yna feysydd eraill, wrth gwrs, sy'n bwysig i fyfyrwyr hefyd ac mae swyddogion rhan amser yn ymdrin â'r rhan fwyaf o'r rheini. Myfyrwyr sy'n dal i astudio yw swyddogion hynny a byddant yn lleisio unrhyw bryderon sydd gennych. Ac yn olaf, y cynrychiolwyr academaidd. Mae myfyrwyr yn cael ethol i'r swyddi hyn i'ch cynrychioli chi Eich diddordebau ar bob lefel ym mhrosesau penderfynu'r Brifysgol, drwy ddulliau democrataidd. Eto, y myfyrwyr sy'n penderfynu yn gynnar ar gyfeiriad ac amcanion yr Undeb mewn digwyddiadau pwysig fel y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol neu gyfarfodydd y Cyngor. Dyma gyfle gwych i chi ddylanwadu ar unrhyw newidiadau a gofyn i'r Undeb beth sydd wedi ei wneud, pa gynlluniau sydd ar y gweill, a rhoi gwybod iddyn nhw pa welliannau y gellid eu gwneud yn y dyfodol. Mae'n debyg y myfyrwyr yn Aberystwyth yn cyfathrebu'n dwyieithog â'i fyfyrwyr ac yn cydweithio â'r Brifysgol i gefnogi UMCA. Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth yw UMCA, un mae'n undeb ar wahân ac mae'n dod â myfyrwyr cyfrwng Cymraeg at ei gilydd o bob rhan o Gymru a thu hwnt i gymdeithasu ac ymgyrchu yn y Gymraeg. Mae gan UMCA lawer i'w gynnig o ran digwyddiadau cymdeithasol ac yn diwylliannol. Mae'r undeb yn cydlynu Tîm Aber, sef y teulu o dimau chwaraeon. Mae'r cymuned o staff a myfyrwyr yn cefnogi dros 50 o glybau chwaraeon. Mae nifer o ddigwyddiadau chwaraeon yn cael eu gynnal, gan gynnwys Super Teams, Varsity a'r gystadleuaeth rygbi saith bob ochr fwyaf yng Nghymru. Mae'r undeb yn cefnogi dros 100 o gymdeithasau academaidd, rhyngwladol, celfyddydol, diwylliannol a chrefyddol. Cofiwch os nad oes unrhyw un glwb yn mynd â'ch diddordeb chi, yn digon rhwydd i chi gychwyn un eich hun. Mae'r undeb hefyd yn annog myfyrwyr i wirfoddoli mewn gwahanol brosiectau myfyrwyr a phrosiectau hybu'r gymuned ac i godi arian am elusennau sy'n agos at eu calonnau. Mae mis RAG yr undeb yn dod â'r holl aelodau at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth ac arian i'w elusennau. Ac, yn olaf, mae'r undeb yn cynnig cyngor cyfrinachol a di-deall am ddim. gan y staff annibynnol sy'n gallu helpu gyda materion academaidd, arian, llety, iechyd neu llesiant. Mae hynny'n llawer o wybodaeth i'w gymryd mewn ond fe gewch fwy o wybodaeth am y meysydd rydw i wedi siarad amdanyn nhw ar wefan yr undeb sef www.abrsu.co.uk Diolch am wrando ac mae'n undeb yn edrych ymlaen at eich croesawu chi yma.